साहित्यांगन में अपने सबक स्वागत है आइ हम बिहार बोर्डक दसम वर्गक मैथिली पाठ्य पुस्तकक पद्य भागसँ एक गोट कविता लऽ कऽ उपस्थित छी एहि कविताक शीर्षक अछि जय जवान जय किसान आओर एकर रचनाकार रविन्द्रनाथ ठाकुर छथि रविन्द्रनाथ ठाकुरक जन्म सात अप्रैल उन्नैस सए छत्तीस के भेलनि आओर ई मैथिली अकादमी पटनाक निदेशकक रूपमे महत्वपूर्ण काज कयने छथि हिनकर बहुत रास गीत संग्रह सब छनि जाहिमे सुनू सुनू बहिना जहिना छी तहिना स्वतंत्रता अमर हो हमर प्रगीत सुगीत रविन्द्र पदावली आदि लोकप्रिय छनि ममता गाबे गीत मैथिलीक एकटा श्रेष्ठ फिल्म मानल जाइत अछि जे इएह बनौने छथि तऽ आउ एखन हमसभ किसान आओर जवान पर आधारित ई गीत बुझबाक प्रयास करी कवि कहै छथि जय बाजू मिलके भैया जय बाजू वीर जवान केर जय जय हो भारत मैया जय जय हो आई किसान केर कवि एके सांस में जवान आ किसान दुनू केर जयकार लगबैत छथि ओ कहैत छथि जे आइ आवश्यकता अछि जे हमसभ जवानक जयकारक संगे किसानक जयकार सेहो लगाबी किया तऽ ई दुनू भारत माताक वीर संतान छथि ई दुनू देशकेँ आगू बढ़ेबामे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करैत छथि लड़त सिपाही जा सीमा पर हम अन्न उपजेबै आमदसँ कम खर्चा करबै बेसी अन्न बचेबै असरा नहि रखबै आन केर कवि एकटा किसानक प्रतिनिधि के रूप में कहे छथिन जे सिपाही जे सरहद के रखवारी करे लेल छै जे सरहद पर तैनात छै ओ तऽ लड़ाई लड़त और हम अपन किसानी वाला काज करब अन्न उपजायब और जे आमद हैत ताहिसँ कम खर्च करब जाहिसँ देशमे अन्न संकट नहि आबय असरा नहि रखबै आन केर आओर कहै छथि जे अन्नक मामिलामे हमसभ आत्मनिर्भर बनी तकर सम्पूर्ण प्रयास करब जाहिसँ पेट भरबा लेल हमरा सभकेँ दोसराक मुँह नहि ताकय पड़य आगू कवि कहै छथि हम कमेबै तखने खेते बौआ हमर सिपाही मेहनत करबै देह तोड़ि के हौरे बड़द गवाही ममता ने राखब जान के कहै छथि जे हमरे बच्चा तऽ सिपाही बनल सरहदके रखवारीमे तैनात अछि तऽ यदि हम खेतमे काज नहि करबै कमेबै नहि तऽ हमर सिपाही की खायत तैँ हम खूब देह तोड़ि कऽ मेहनत करबै जेना हमर सिपाही हमरे धियापुता जे सिपाही बनल अछि ओ जानके परिवाह परवाह नहि करैत अछि तहिना हमहूँ जानके परवाह नहि करबै आ देह तोड़ि के मेहनत करबे हर बरद हमर गवाही बनत बूंदे बूंदे घैल भरै छै पैसे पैसे भरे बटुआ जै घर पैसा सुख छै तै घर नाचै छम छम नटुआ शोभा अपरूप हिंदुस्तान के अंतिम बंद में कवि कहै छथि जे जेना बूंद बूंद पानि जुटलासँ घैल भरै छै तहिना पैसा पैसा जुटलासँ बटुआ भरे छै आओर ई देश तखने सुखी भऽ सकैए जखन कि ई समृद्ध हैत ई आत्मनिर्भर हैत तैँ कवि इशारा करै छथि जे हमरा सबके देशक समृद्धिक लेल निरंतर प्रयासरत रहबाक चाही तखने देशक शोभा सुन्दर होइत रहत देश आगू बढ़ैत रहत और देश समृद्धिक दिशा में निरंतर गतिशील रहत तऽ हमरा लगैए अपने सब ई पाठ बुझि गेल हेबै तऽ आइ हेतु एतबे सबके बहुत बहुत धन्यवाद एहिना साहित्यांगन पर आबयवला वीडियोज देखैत रही पुनः एकबेर धन्यवाद